Ci bulu tut atuta, aciro pa atongo bulu yel ayela, ci pala bek wan bulu tut atuta, kwai pa dee bulu can acana yo. Ci bulu tut atuta.

Ka onongo tek kono acamo ki twa, lutwa weci kono acamo ki twa, med pe obedo dek en okela tung. Ka onongo tek kono acamo ki twa. Now lapeny dong tye. Ka pe obedo dek aye ocwali kun ngo ocwali? Gine tye gumono ko, gine tye gumono ko, okanyo do akanya gumono ba. Burina oye! Wilton oye! Wun wungeya ago dok anyute. An nyinga kilwongo ni Odong Jimmy. Nyinga murwoo. Ma kee naka latin ma i kor ngeo en aye kilwongo ni yec ayeca. Wan tin wabino butu, pe wabino ki yomcwiny, pe wabino bene ka lweny, ento wabino ki lega bot jo orina me konyo Ladit Wilson ki kwir ma tye i nyimwa-ni. Pingo waneno neno eno-ni? Macalo wan orina laperi bong, wangeyo ni watye ki pekki mapol ma ka pe waketo alokaloka i agago ci pe obibedo yot. Obed i megiwa wan onywalo litino, wacuto kwede wayelle, wapuro canpulowa, wapuro coya, wacuto kwede litino i gang kwan ni latin myero onong tic. I onge, latin tyeko bene kwanne o maber i weng karatac tobo i ot. Teka milion abic pe, milion angwen pe, ci ni kony nya culo kwan ngo? Ka pe wan ko do oyabo wiwa me kwanyo line up mo ni o ki itela. Ci oweko man aye gin acel ma pire tek ma pe tye atime maber i agago. Wun wuwinyo recruitment omyero gutime owor i dwe mukate. Otime? Ngo mugengo weko pe otimme? In ipeny wi itino rine ma tye ki karatac i ot kany dit ata. Adom gen ma naka yam tye ki karatac. Awobi mo anaka ne bito kwir kany abor-ri. Jalo kwano con con mo ma konye pe. Naka dong tito anongo retirement i pur. Eni konye ngo ni i cur kwan? Wacit i yo ma a ki Pathon cito abim, wun wunen yo kit obedo kwede, cito wa pe ki lutela. Lawoyo yo ma a ka Dilam cito i cuk bongo ca matir myel ca, mutoka me cuk. opoto wano dano mapol mada kunnu. Kine pa cawa angwen me ityeno ma kot cwer odure ci oweko lwak ki dic pa cawa. Jone mareco ma onongo myero kikwannewa akwana onongo dwong ata. Ento ma pire tekke pien wacako ki kany, watye ka ringo wadok kor dano bene tye ka kuro ladit-ti kor Pi weko an ki legana botwu macalo jo orina calo jo latere bong, ni i praimari lekcon ma wan watic i ryene, i nama wan i weng ma wan wabedo iye kany-nyi, ka twere, kwi mo munongo kubot naka acel obed pe. Kwiri weng omiyo kiwil con oto. Wek kutem kong dok kob tic agago-ni. Kiwaco ni bulu bedo bulu ka oneno ki cacce kwede. Watamone romo diro ada wek wano dok maber tutwal. Waketo wiwa i kin tela mukato, waneno tela pa yiwae i kare ca ma onongo ogamo adilang kany naka i but gulu kuca. Bino waneno tela pa odok kit ma odok okelo ka dago kwede, ci wan dong wabiyo i tela mo na kwir wan wutye i tere-ni, ci wun wunongo apo apoka ka tela ne tye. Obedo gin weng dong okulu wigi eka ci linga Museveni-ni mukelo ni PDM-mi. Ento gineno ni tic matek ci weko kong megi ka gin obino kong openyo ni, Miwu mono ngo ma wun wukelo botwa? Kong dui iwek lok apdm mogo ba ki wac miwu ngo ma wun wukelo botwa. Gen Kutuci, Mwaka apar ibedo i opic, itimo ngo, itimo ngo, itimo ngo, can wek wan wunen. Pe ibin ka boko lok ka myelo kemi, myelo apidwi, timo ngo ma pe rwatte, inongo pe development. Ci weko man aye gin acel ma atamo ni wan macalo omege, wan macalo bulu mwaka ni wakelo wiwa i keno me keto alokaloka i tela wa me adago. Gin tika bino mapol, gin obilobo kor wa kany. Co Lubanga tin okelo latino latin eni ma ilwongo ni oto Wilcon-ni butu namba acel, ma nyutti Lubanga oblessing oto oko me kato kwireo matwal i kit ma aneno kwede. Ci weko pi man atamo ni agik kakany pi Lubanga naka ki lobo-ni. An amotowu ba. Agoyo ki bal. NRM oye! Akori oye! Pwoyo matek adada. Anya kilwongo ni Komakec Patrick, nying ma orue ma angeyo pol litino ma tye kany jo ma tye i mwaka na ni gilwongo ki kilwongo ni latin dyel kito ko jo angeya kong gin oil cingi malo neno gin dwong an akwano adilang pulaka kany akwano bene adilang senior Ci pol litino awobe ma aye rik akany wapo kwedgi ocobo lawala obino oyenyo yaa onongo wa tung kany. Yaa yom mito wa te ki dutin. Apito kwir mapat pat bene. Acudu aye kulu pong ki jange. En oa ki i Lapono, Odong oa ki aye Dilan, Petro oa ki kwene ki Laperidom, Laperibom. Man oa ki i Lukole. Tyene ni ngo? Akemo pi alokaloka tye i cwiny dano madwong. Pe ange laper bong kono kit ma tye kwede. Tye ber ka meno wa? An amito waco tyen lok ango ma oweko an ma abitu kwir it opat John Amos, abitu kwir it Lagen, abitu kwir it jo mapat pat, ci na kate woko na acwak Wilson? Pi tyen lok aryo keken kit abedo ka ten Raiser ci acito abedo, iwinyo wa? Tyen lok me namba acel, En ma tye i kom pi won kom abic-ci dong otiyo pi mwaka apar. Mwaka madwong. Ngo ma dok romo timo ne manyen ma onongo pe romo timo ne pi mwaka apar? Abedo ka miyo labolle ka lagwe odilo ma ki mine en kare lamot odilo, imine en dakika pyera gu ngwen otyeko ma pe omot odilo, ki medo dakika pyera ngwen wa abic dok otyeko ma pe omot odilo, kene dong ki mede dakika miya acel pe dong obu mot odilo. Manne ma tye i kom me kobeddi. Peko pa agagu ma tye mapat pat en mwaka apar ori ma pud tye ki Oriat Health Center tuu ki odi aryo keken aye iye kit enini ma nongo mege myero gucit iye, bulu myero gucit iye, lutino matino myero gucit iye. Tyen lok ango? Yo ma pire tek ma yam wan wawok ki iye ma onongo akwana dilang ka watye cito ligiligi. Ngo ka tuko. Wawok i yo ma woke wang cwar. Wang cwar tye kany to? Ee. Wawok iye. Iye yom ni kiwayo maber ni mega kor otote dong otuco, ma onongo mitte ni kiony maram keken. Jami nini pe ka timme. Oweko an macalo an akati woko. Ka wuneno jo ma gubino cung tye acung ki Wilsone, pe gin tino. Acoliwa ni caiz wi twol ki kala pa twol aye pe nyuto kit ma twol mo arac kwede, ento kwir ma katte ki i kom twol-lu. Pien watye ka neno anyim ni ladwor mutoka ma kobedi tye ka dwono agago-ni tye ka nino i wi stering. Dano tye ka koko ni yo rac. Pe tyen lokke ni pe onongo kiromo timo cene, kicwalo kwota ki kwota. I yo nge dwe adek adek nongo kitye cwalo cene madit ni pim. Akori gitye lok i palamen, lagen gitye lok i palamen, anga gitye lok i palamen wek kikel cene i agago. Ento cene-ni ka kikelo bino i agago, cene-ni doko ma nongo pe kitiyo kwede, kun yo tye kany marac ma mito dong maram keken ma moko trip ma romo apar keken. Pe ngat mo ko wacci, Nia yo marac-ci pien kot aye tye. Ento ka kot tye, ka onongo kionyo maram iye-nu, yo bedo mango? Bedo maber ki pat Yecu Kricito. Man pat pe lokwu mo me rong gola, pat pe lokwu mo ma myero wan wawum. Goro kobedo tye i tela i rwom me won kom abic, ma mene ngato mo ki kinwu pe kulwo pi lok me alokaloka. Mot apar, ngo manyen ma dok iromo timo kadi ka dok imedde mwaka abic? Obedo mukene ma tita adada. Dong amito mwaka nini ni dong malor? Dong amito mwaka nini? Ngo ma imito timo ki mwaka abic-ci ma dong imito ma tek adada, ma onongo pe iromo timone mwaka apar angec, mwaka abic angec, ki Pap Yecu Kricito? Meno tyen lok me namba acel. Tyen lok me namba aryo. Apokapoka tye i kite me dog tic, tye i kite me poko jami i agago. Ka kiwaco ni kicoyo dano i tic, iwinyo ni payo mola aye ngatto mono no, iwinyo ni lira pa Yecu aye ngatto mono no. Litino awobe ma wakwano kedgi kany ma kitye ki karatac maber pe kiromo nongo tic. Pingo? Nyinggi bene mogo pe kati naka i shortlist. Ci en apokapoka macalo kiti wek wamine alokaloka kobedie. Mogo teggi dong bene tye ki bot jo murii tela, pien wawinyo mukene kong otiyo tic pa gamente amukke madwong ata, ci dong gamente wa icit iywe wii gang ento wa ikobo par romo ywero wiwa wek adok acit bot lwak, wun bene wumini en kare mwaka apar. Ipak Yecu Kricito, ci wuwek apok apoko ma tye ikito me dog tic, ikito me dongo lobo ma tye i agago-ni, wek an atamo ni an acwak Wilson. An alego ni wun wucung kacel kwedwa. Dok politik me mwaka-ni kituk i yo maber ki kuc. Wungwinyo, wan pe wayeto ngatu mo, pe bene walwongo nying ngatu mo, ento wawaco peko ma tye aye, peko ma tye aye, ma wun i komwu bene wuneno ni gin mo ma kitye ka coko acoka ngo opeke. Kit ogo, pien yo ma cito arwai ka anyene-ni, kun wumito ni kubbe kubbe tye, yo ma cito ligiligi ma cok ka anyene-ni, mitte ni myero kiyobe. Ot ryat ma Kakamegwa enini, Health Centre Two, dano kany tye alip angwen. An atii i gol. Jo ma gubedo ka nyone gin tye i gol. An eno alubo kor tic mapat pat ma timme weng. Ci angeyo pol kare kany awel namba pa dano tye iye. Kany angeyo tye ni alip angwen ocito ki alip angwen ki abic. Ento me tic i Health Centre matidi ma tye ki staff iye angwen keken. Kun cene kidwoko adwoka ma ka kacono lutic mukene wek kimed i orina. Ci an atamo ni adwong man manok kiti ni ocung kacel kwedwa wek wakelu alokaloka i yo maber. Alokaloka timme ka mo keken, winyo wa, patte ki gupu, patte ki akemo, patte ki kiniga, patte ki lweny, ento i yo me kuc. Twerone tye butu. Wuwinyo wa? Kipak Yecu Kricito! Wilson oye! Wilson oye! Koma kec kono. Ok, apwoyo. An ape ka cungo gin mo wa. Apwoyo matek.